Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem arak barada birnäçesini länet etipdir. Aragyň özüne länet bolsun diýipdir. Içýäne länet bolsun. Biri içýän bolsa, biri agzyna guýup berýän bolsa guýýana länet bolsun. Üzümi sykýana länet bolsun. Satýana länet bolsun. Satyn alýana länet bolsun. Arada hammal bolup şony göterip. Eltip berýäne lagnet bolsun. Özüne göterilýäne lagnet bolsun. Pulun iýýäne lagnet bolsun. Arak satýan ştallarda ýyr-de, hol falan öýdür diýip aýtýana-da lagnet bolsun diýipdir. Hemmesine Ondan çilim biziň Hanefi mezhepde meselelemizdir, ažansda işleýän doganlar, taksili doganlar. Eger bir adam arak bir ýerik äkit diýse, ýa inki özi arak bolýan bolsa, bir ýerik äkitmezden çilim derweş tutulýan bolsa, äkitmegimiz dogry däldir-a.

Şoň üstüne Äbdülinbar arak guýjak bolanda, Baý iman gygyrýan bolmaly, içindäki Kuran bara Kul huwallany bilýä alham bilýä. Guýma meňsime, haýyş etýän guýma meňsime diýip gygyrýan bolmaly. Etmäni äwelkiseli içýä, soňram döwülinşýä. Kyýamat gün bolanda, şol aýaň her bir harfi, Alhamdo, bäş harf, Lillähi üç harf, ýeke-ýeke şol adamyň Saçyndan, kellesinden tutup, Hudaý ýa şul adamy biziň üstümize goýdy, şul adam itdi biziň üstümize şuny nejis zady guýdy diýip, Hudaýtagalaň ýanynda dawager bolup durjak diýýärler. Toba etmäni geçen bolsa şu dünýeden. Keşful Esrar diýen Meýbudi Kuddisi Sirruh ol kitabynda aýtýar, Aragyň mäjuny dört zat diýipdir. Deslapky sal lagnet, pygamberiň Hudaýyň lagneti şoň içinde bar, şo garylanda. Ikinjiside her bir ýerde arak gaýnatylýan bolsa, arak bejerilýän bolsa şoň içine hökman şeýtan baryp hem tüýkürýär, hem-de şoň içine peşew atýar diýerler. Şol garylýanyň içinde şeýtanyň siýdiginden-de bardyr. Dördügenjiside diniň zäheri çenançe säm, çenançe adamy öldürýän zat. Çmal bir zäher, bir säm ynsan içse, ynsany öldürýär-de, emma arak-da diniň zäheri, dini aradan aýryp gitýär diýip ýöne. Ýene Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem aýdypdyr, Hudaý tebäreke we taala meni rahmet iberdi, rahmet edip iberdi, hidaýat edip iberdi tamam alem-jahana. We akseme Rabbi bi izzetihi,

Ýa bir çagajyga öz ogul gyzy, ýa başga bir ogul gyza, kişejik oglanjyga suwar asa, ululygym bilen kasam içýän, şoňa jähennemiň hamymyndan, hamym diýende bir gatresi şu dünýäň ýüzünde düşse, ot gögertmeýän bolmaly. Şondan men suwararyn diýipdir. Ýene bir däne kasam bar. Ululygym bilen kasam içýän, Ve la yeda'uha abdun min abidi min mehafeti illa sakaituha iyyahu fi haziratil kudsi. Eý fil jennah! Bir meň musulman bendäm Hudaý Tagala şuny haram etdi diýip, men şuny içmäýin diýip şondan saklansa, ol göçe-göç wagtda, boşa-ha boşa wagtda, ýok men-ä içebiljekkä, men-ä baryp biljekkä diýip kenara çekse, kasam içýän behişdiň suwundan şony suwararyn diýipdir. Hudaý Tagalanyň aýdan kepişi. Şarapharyň gözi bolmaz ornunda, Magtymguly şan arak barada aýtýar, kyýamat gününde, Şarapharyň gözi bolmaz ornunda, Dişi sygyr şahy dek dürter burnunda, Dodagy sinede, dili garnynda, Idigi agzyndan geler ýaralylar diýip aýtýar. Ondan soňramda Keşful-Asrar diýen kitapda aýdypdyr. Bir adam arak içýänmiş zol, aýryljak bolup duka biri baryp imanyny öwürjek bolupdyr. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýip ol gygyryp oty, ýaňky aýtýa diýä, gönenläň içiň, gönenläň içeweriň diýip zol şo aragy gygyryp oty diýä. Şeý diýipde omrundan geçip gitmelidä. Bärki bende bärki ýanyndaky duran kelemeýi şahadat gygyrýa, oda içeweriň, guýaweriň biriňkä diýip şo öňki adaty bilen Nauzubillah, nauzubillah, Hudaý saklasyn.